Sinjur il-għakom għal shooter u nispera li intkom tinsabu tajbiri kif kolkom xi tajba ibatu inna hawnhekk. Duħan abjad jew duħan iswed, dik hija l-istennija ta' bħalissa. Eħe, le, veru, kif isir tgħidha duħan abjad jew duħan iswed? Milli jidher hemm xi kimika, xi canister, illi jitfawha fiċ-ċumnija meta jaħerqu l-karti li jkunu votaw bihom. Issa, eh. jekk ikun abjad, sinjali li simna l-papa, jekk ikun iswed, ikun għadu qed ifittex. Fejn ikun abjad x'taf x'ikun? Eh. Abemus! Papam! Jew le, eh? jew le. Nissom jagħmlu waħda l-Parlament Malti, għalmenu meta jaqblu jitla' eh. abjad. Eh, abjad. Mela u Malta qatt jaqblu. Eh, Kiku iswed biss, u mhux hekk biss. Mm. Jekk jaqblu mhm. u jitfaw l-abjad, jiġi xi Arnold Kassula jiffilmja mhm. Citizens Watch u jgħidilna illi dak id-duħan abjad qiegħed iniġġes l-ambjent. Jiġifieri ma naqblux xorta. Ma nagħmlu xejn.
Però naħseb taħdejja dik li għandu mela ma jistax isib il-Papa. Ċettajt.
U għax id-duħħan iswed li joħroġ mill-van transit tiegħu qed ngħidlek jiena il-Papa ma jistax isib. Irrapporta, irrapporta, irrapporta. Isma, mela,

U aħna meta tibgħatulna xi ħaġa nagħtu kas. Irċivejna ritratti ta' propjament dan il-playground li hawn warajja. Jidher li ilu f'din is-sitwazzjoni għal dawn l-aħħar sentejn. Jiena staqsejt lis-Sindku wkoll u qalli li x-xogħlijiet għandhom jibdew ma jdumux. Ħa nitkellmu mas-Sindku u naraw meta hija l-ġurnata meta mistenni li dan il-ġnien ikun lest. Sur Sindku, warajna għandna dan il-playground, x'se jsir fuqu? Turf, it-turf ħa nkunu qegħdin neħħuh, ħa nkunu qegħdin nagħmlu rabbier, ħa nkunu qegħdin naraw l-embellishment tad-dawra jitranġa kollu, il-fencing, in-netting, l-equipment tal-bandli u proprju b'mod partikolari neħħejna wkoll il-dwal antiki li kienu perikolużi. Mela, ovvjament, hemm ħafna xogħlijiet xi jkunu jridu jsiru u ovvjament irridu naraw li għandek proċess ta' procurement, kuntratturi li jkunu qegħdin jaqdu fl-istess żmien ta' xinti fem biex tibda xogħlijiet titlaqqa' kollox kollox daqqa. Kemm għandhom jistennew bejgħu dwar in-nies biex jitlesta? Ovvjament aħna qegħdin naraw li jekk il-bambinerie ta' żminijiet tas-sajf dan il-band li jerġa' jkun jaf jista' jitgawda minn nies tajjeb. Proset. Jiena nawguralek tajjeb

Illi inti tipparkja quddiem garaxx. Hmm. U mistoqsija oħra, tista' tipparkja quddiem il-garaxx tiegħek stess? Sarħet u titfa' daw il-mistoqsijiet fierħa meta nalilu. Il-furban! Number one!
Huwa legali li tipparkja quddiem garaxx anke jekk huwa tiegħek stess? Jekk ikun tiegħek iva mbagħad huma. Iva, hekk taħseb. Taf tipparkja.
Anke jekk hu tiegħek.
U kemm ikun tiegħek quddiem garaxx. Dak kollox. Jew ġewwa jew xejn. What do you mean li li
Can you park in front of the garage? No, not really, no. So it's not legal to park? It's not legal to park, no. Se naraw x'jgħidilna l-avukat, hi, ġurnata tajba. Le, mhijiex legali tipparkja quddiem garaxx ta' ħaddieħor. Importanti li dak il-garaxx ikollu t-tabella li hu garaxx in use. Jekk ma jkollux it-tabella, ma jistax jiġi kkunsidrat bħala garaxx. Jekk mill-banda l-oħra l-garaxx huwa tiegħek u int qed tipparkja quddiem il-garaxx fl-entratura tiegħek privata, hekk tista'. Basta ma tostokolax il-bankina.
U dak kien shooter għallum, sinjuri. Senti tal-garax, tieqa x'taħseb, u issa kien ti jkollok garax. Mhm. Għalfej tipparkja qudiem il-garax meta tista' tfal karozza ġol garax. Għax hawn nies li tant ikollhom imbarazz fil-garax li laqas ikollhom fejn tidħol il-karozza.